Thinlung dihlak awng in Pathian bia kan ngai hna lai. Tu cu tawng chimtu fapa amang la tu ding mi thlarau thiang nih sawmna nih kun pek an bu sawmna si. Sile

Pathian nih fa hna nih an kan cawn kan sin an rak phak tikah a biapi ngai ngaimi cu chairman nih chim chung bantuk hin kanmah nih kan lung chungin kanmah nih kan i suaimi chungah Kanmah nih kan pawmmi chungah hitihin hitin a kan cawnpiak hna seh timi tiang lawnglawng lehkhannak cun kan nei sisi cu. Zeitik hmanh ah kanmah nih kan pawmmi le kan zumhnak tiang Bawipa a ṭul lo. Ka biathang thang seh. A biapi ngaingaimi cu Bawipa nih a kentermi le a hriamnam Bawipa nih a han ciomi hna hriamnam kha kanmah caah a ṭha bik in kan i lak lai tiin thinlung biathleinak kan pi tuk. Kan fam thang seh. Uh, vate nih a rak zuang i rawl a rak i put i a phu ah a ka angmi paoh puka rawl peknak cu a ka a ang lomi khi a tu chih thiam hna lo cu. Pathian nih hin a mi a fa hna hi biatak ti le rawl kan kenter ti kan kal tikah thinlung innka awmi hna sin kan hau biatak cu rawn ve cu. Ka tam tuk ṭha seh. Cucun fel he hi kan thiam lo tuk le khi thla kan cam deuh hau.

Inn ka tiam siselaw, ee kaa tiam ti lai lo ah kan phuak la ti phun khin aw thin kan nei cang cu. Atu zan zan lawng kan tum cu mu. Khi a sa lo mi vai hlawt phun khi a herh lo. Cucacu thil cu a sining kan si tik i chat cio u.

Pathian mi fa hna, thlarau mi fa hna, karhlang kho loin boruak a rit timi khi zeidang si lo, zeidang si lo.

Tiah kan in tlawng tlung hna i ani le caan te kan pur zat khatling le vadi he kan van kal ve adi timi kum khat ah cuzat cukhet pin kan tukhrum se kan tuale cu dia cun disciple kur kan som na le timi i khut i ṭil sawh ding tiang mong khin a pang tu kan rat ṭung cu Bawipa hak si kanmah zong hak si Hallelujah cucaah cun a sai kho si thla cam ri ko tu kan di lak in Jesuh min dir usalaw kan di lak Jesuh min dir ta usalaw kan di lak Bawipa sin kan nunnak ah ṭhat tuah ta si um sertu na si Bawipa kei cu tlak ka si ko Cuka cun na duh ning te ka nunnak i hmaan ko te buai maw si tiah ṭhan tu hna usih. I lung bantuk a hakmi thinlung ka lak lai i tisa bantuk a naimi thinlung thar kan ton hna lai titu kan Pathian nih cun tuchun ni caan ah lung bantuk a hakmi thinlung a kan lak piak i tisa bantuk in naimi thinlung thar te kan pek khawh hna ding cu kan nunnak bawipa sin up hna usih.

Bawipa nih a kan bawmh sisi cun amah nih hati tiang Pathian mi phung ṭi dingin maw riah tlang i tumcung Pathian maw riah tlang i Jehovah zirei kha hi mi zongah a herhnak kaa zawm ah a herh ning in

pulpit cu hi ka ser hmanh ah ka thlen ne ti te hna pawl hi a ser lo ve lih long te lih long te thawngtha chim tu nih kan in hlen dih cang hna hi lih long te inn ah tha tein practice an tuah ta lo ca a si ti le a zei khom si ah amah nun ah Bawipa nih zei kan ti lai a ti in coter ve rih lo caah thlacamtu kan ri a si thlacam bawmtu kan ri a si Bawipa nih kanmah nakin kan herh deuh hiang an i thei deuh kan fem hna hlah seh Hallelujah Cucacun ṭialuk nih tu caan ah thawngṭha cu ka chim lai timi nakin kan nunnak le herhmi ka Bawipa nih thei deuh Hallelujah Zan ah ka hrawng ṭing si

Solpa Kis i la cu an tlau i Kis nih a fapa Saul cu sinum pakhat khan i kalpi law tho law la kawl awkah cun va kal tuah tiah a ti. Cun anmah nih Efraim tlangram kha an ṭawl, an ṭawl cun Salim ram kha an ṭawl, sihmanhsehlaw an hmu hna lo. Cun Cun Silisa ram kha an ṭol, sihmanhsehlaw an hmu hna lo. Cun Salim ram kha an ṭol, sihmanhsehlaw khika zongah an um lo. Cun Benjamin peng kha an ṭol, sihmanhsehlaw khika zongah an hmu hna lo. Zuk peng kha an ṭawl tikah Saul nih a sinum cu zafanau tein ka hnu tein rak ka sung hna u law ka sa thinlung thlarau thluachuah a simi Pathian bia kha kan kaan chimh ti hna seh law ra kir cang u sih. Ra kir cang u sih. Ka pa nih khan ka pa nih khan la kong kha ruat ti loin la kong kha ruat ti loin kanmah kong tu ah

a chimmi vialte kha ra kir cang u si ka pa nih khan a tlangmi kan kawlmi la kong ah khin a lungre thei ti loin a kawltu kanmah ruangah lungre thei ding sual lai ra kir cang u si a timi zong te ka duh tuk cucaah tu zan ah i hrawmṭi ding in Pathian sinah thla ka cam nanmi tlangtar bawipa na kan awn ahcun

An la a tlau. An la a tlau. Cu a tlaumi la kha a pa nih a fapa Saul cu au i, Ka fa Saul, ra tuah, a au. Kha la a tlaumi va kol u. Sinum pakhat khat i kalpi law la va kol u. a tlaumi kawl kha an pa nih rian a khinh hna. Ko tam dang ṭha seh. Hallelujah. Midang kha rian a khinh hna lo. Kiss me. A tlaumi a la kawl ding ah rian a khinh mi cu amah a fapa kha si. Hallelujah. India Pathian fale vialte hna kan pa nih hin a tlangmi thlarau kawl a kan fialmi hi midang si loin amah fale pak khi a tlangmi kawl a kan fial ve. Kan thum thang sih. Hallelujah. Kan tutan zongah lomnak chin chok lo benai. Kan kalnak tati ah Khrihfabu ni mission nan khlami kong tete kan ka thai. Cun mah Khrihfabu zong nan thawngpang ka thai mi cu mission an thla timi kha. ka theih tikah ka lawm. Baibal sal pek a si. Na nunglei ka ven meeting tuah i vote lak i vote ni tei ruangah thlahmi si loin Bawipa kan pa nih a fale a kan fial diri an si. Hallelujah! Hallelujah! Cucu kan pa fialmi a si caah a fale le kan tuan bak ding a si. Cucaah a fapa nih cun sinum cu aa kal tiin a tlaumi a la cang ko. He an kawl le ram khat hnu ram khat, hmun khat hnu hmun khat in an kawl. Nihin ni ah a ngaite kan ti ahcun tlang kan timi hi crusade ca a si cang mu bia kan hal pah hna lai mu bia kan hal pah hna lai ah a hmasa bik ah usa pek in mu sumsum nu kan hal pah lai Sungsung tlaunak hmun le tlaunak ram hi ai khat maw? Tlaunak hmun kan caw tlau, a tlaunak hmun, a tlaunak ram ai khat maw? Aa khat lo. A tlaunak hmun cu khuazei a si? A tlaunak hmun cu a umnak cun a um lomi he

Na thinhim han, tlaunak hmun le tlaunak ram caah khat lo a si belte tu cu a tlaunak hmun le tlaunak ram tu ah khin ke ka lung nan ka tlin deuh bak lo. Oh. Kha la a tlau. La a tlau. La kha ngai te kan ti cun a va kal le pakhat khat ah cun hu um ko cu. Sakaw pakhat khat cu hum ko cu hmun pakhat khat peng pakhat khat cu hum ko cu asinain a tlau a tlaunak hmun cu khuazei ka si kan ti cu a neitu thinlungnak a tlau a tlaunak rang cu adu le Ah, cek kan ti lai. Okay. Rasua rang zong tlau ko lai cu. Matupi rang zong tlau ko lai cu. Asinain a biapi mi cu a tlaunak hmun a neitu thinlung a si. A ngai ti kan ti cun la a tlau e la a tlau e tatu kiss nih hin a la kha khoika zawn ah a um ti thei lo asinain um seh ti a duhnak a um lo cang a tlau Ka cawng aṭhas. Amah inn le lo a umnak ding a um lo caah a tla. Ni niah a ngaite kan ti cu no. Zapi kan hi kan tuah i kan nu palh ngai ngai tawn ni. Mi sin tuan a ṭha. Kan pa fial mi si ka ti ka mu. Cu belte tu cu kan lung a pian ding ah ka duh ngai aimi cu mi sal kan ṭuan lai ti le cangka hin laimi nih kan thinlung chung kan ruah cawnmi cu khoika le kan ruah ka ti mi sen kan ti le ca zakhan ram mi sen kan ṭuan lai ka ca minda kan palet mi sen kan ṭuan lai ti le cangka hin kawlram sian ram kan biathlam kan cuanter cu. Keimah zong hla ka rak hruai lio ah a solpa kai pal lo nain a duhnak kai palmi te um cu. Cucu zei a si? Ram hlapi ah Pathian bialong mi tampi thlarau rel cu lo khi an tlau lan lai. Hla ka hruai. Ram hlapi ah ka ti le cang ka khin Thantlang khin ka tah cio. Khi zakhan ram le mindat kan padet ram khi ka mithlam ka va cuan tan dih. Asinain aw cu lio tiah a satu a hruaitu pa keimah zong kha ka umnak ding hmun a ka um lo caah a satu pa zong kha a tlaumi ka rak si ve.

ca ka rel cu pau lo na mu capo te ka rel cu ka rel le ka ni pa na in thazang ka tel ko cu sai si ni cun nak pa te pakhat ka anei na ngai mi phun te khi or su nak chia lo la tin ka ruat mak nak pa te pakhat ni ara le apa kha

pe ngal ling a phur ke ti fuan cu oh ti eh ma ti si cun ho ka pa kan ti lai lo ka fa kan ti lai a pa calau ko zia ah nang cu pe ngal cheu dong si kei tham tham cu pe sui pe tu si cu a pa nih khin ah hei chim sol si ti ko zan ah it le fapa cu i khun cu a bok le a pa cu tla tham cu ma cu a bawk le a pa cu a fapa nih cun he ka fa tumceu ra ra ra ka ka nam ti ku cu a pa nih cun a tho le sai ka fa na pa ka sa lo maw zero ka fa na ka ti ti a nih cu nang cu pe nga le chelam min si cu kei cu kei sri pe ka si cu ti ku nai ta pe dan vala ti la pa e ti la fa pan va kal le ama tein a tuah chom i thing pe dan te kha hi chan te kha lak le apa nih a ta le a tling ba ama tein a tuah chom mi in a tling apa nih ka fan mo lo hi naa tuah chomi pehdang in pei pe ser na tlin cu. Kei cu vawlei pumpi nih an hmaanmi pehdang in pei ka tah le pengah na cheu ka si cu. Nangmah lai tahnak pehdang hi nangmah lawnglawng in na hmaan, vawlei cung ahohmanh an hmang lo hi. Khoi, vawlei pumpi nan hmaanmi kan tah lai ti le a tah le pe thum le cheu nan tlin ti lo. Cu nu law, eh, ka pa, tahnak kai palh caah a si ka ti le ka pa a ti ṭhan. Tahnak pe dan i palh hi ṭihnak tuk cu. Ning i ruat ruat manu. Tahnak pe dan kan i palh caah hawt ning hngal nawn in a thei mi le hngal mi bantuk kan um i hi kanmah lo keimah zong sawmthum le kumthum chung pe dan ka rak i palh ve. Asinain

Nihin ni ah tahnak pe dah hi pa hi ṭih um tuk. Cucaah hi ruah ka le phuahmi hi ram hla pi timi ka umnak hmun in meng in a tah i meng tampi ka phuahmi si lo thlarau in a tah i thlarau nun ngei lomi pa cu ram hla pi an si. Kawl le herhmi lam te an si. Ka ti tu. Cucaah cun ti

Ra kir u si. A sinum nih ka tuanbia kan rel tikah a sinum nih a kan kir lai lo ka pa nih kan si ba ti. Ra ko kan kir lai lo. A dongah cun Saul nih ra ko ti a som ti lo. Amah tu nih pa inn ah hmai a sa le amah a kal caah a sinum in hmuin a zulh ve. Pathian thangṭha seh. Hallelujah! Hallelujah! E lomi hna thlarau tlau kan kom lai. Pathian fialmi si. Mission kan ṭuan lai. Pathian fialmi si. Evangelic kan ṭuan lai. Pathian fialmi si.

Thlacam kan au. Thlacam kan au i ka cun an pa cu kuakhaizul le kuakhaizul le ri nawn hin sale umri ko law ka fapa a loi lo le kan hnak ri hna law i bia kan ruah pah ta hna law i Bawipa nih kan luat law kannih chung cu Naka ram ah pakhat Zakhan ram ah pakhat mi sen kan thlak cu atu hi kum hnih si cang. Cual cu oh mi sen ti ve lung tin lo hi Naka ram ah mi sen an thlak Zakhan ram mi sen an thlak a ngai te kan te cu a fanu kha mi va he ai duhmi si

La kal ruangmang i la zong hmu lo kanmah zong kan tlau te ti te caah ka nau ah kir si ka dut ka pseu than thang se ra kir si anau nih lu ra kir si

A dang cu, eh, rian ṭha kan ngah khun ah a ding cu, eh, atu hi cozah le mi inn cu kan kawl a zei khom sia, inn te zong kan duh he ko la, inn ṭha kan hmu khun a halik cat cang cang. Kan kalnak ah dong hi dong thum cang cang ni kan tu, cucu zai. Veinu, nihin ni kan fanu, kan fapa.

Hallelujah! Ka umnak a hmaan lo ee. Ka tlau cang ee ti ah theitu nih cun aw zoh han a hmasa bik ah hawikom ah an hlangmi cu Pathian nih pe an hlam cu. Nihin ni ah hawikom ah nam le nun an rak hlammi hi ahodah na hlam? Ahodah na hlam? Nai a vuaktu pawl, tlawrang pawl Denmark ah an i tong lai. Kum hnih dan ah vui khat kan i tong lai. Ahodah kum vui kan sawm lai an ti le. Kan upa pakhat nih, Ani! Ruat setsai lo pikin. Ani ka nu! Kan nu le, an dihlak kan nu le thlarau kha lung a fak lai. A minung kong buai rih hlah usih, thla kan cam rih lai an ti.

Pathian tlang i mi runpi a rami thlacam bu a rami nan na tong lai. Nan na tong lai i an holh cukmak lai ti kha. Ka teo hna seh. An holh cukmak tikah na khuaruah hlah seh. A do va va hlah. An tuah bantuk tu khan ka tuah ve ko. Na cungah thil a tlung ning ka tuah ve ko.

na cungah thil a tlung mi ning khan a tuah ve ko cu ni a tuah ti ah khin mi nih an hmuh la le pe Saul zong profet pakhat ah ai cang ve cang maw ning ti lai ka tham tham thak se hallelujah cu vial te Pathian mi nih a chirhning in i nautat lo tein a va kal i a cung a tlunh ningin a va tuah tikah zohhmanh, mi vialte le Kis fapa Saul profet pakhat midang ah bei ai can cang hi ka biathang thang ṭha seh. A liam ciami caan i a mino hlun bantuk a si ti lo, mi thar ah bei a can cang. Cu hnu lawngah pei ka zoh hmanh, Israel siangpahrang dah dirhmun a bawipa nih a cawisai cu. Kha a rak tlawng thotho seh. Nihin ni ah Fadawcil te hna a biapitu. Bawipa nih a herh ka ti i Pathian nih fa hna nih an kan chimhmi ning tein lungawṭawmnak ngei lo tein ṭuan hi Bawipa bawmhnak a si.